Mae gwneud pethau ar y cyd yn allweddol i ni fel Cristnogion. Oherwydd yn y sylfaen mae o yn adlewyrchiad yr hyn mae Crist yn dymuno ar ein cyfer ni. Un o'r pethau braf am Gristnogaeth yw fod Iesu'n yn dwyn ni nid yn unig ato ei hunan, ond i fod e ar yr un pryd. Yn wir, lle mae'r ffin, dwn i ddim, ond i fod e'n yn dwyn ni at yn gilydd.
Dwi ar gyhoeddiad bod um, partneriaethau hefo eglwysi, hefo anwadau gwahanol, hefo Cresnogion o argyhoeddiadau gwahanol yn bwysig uh, i'n tyfiant ni ac i'n lles ni fel eglwysi a Christnogion.

into our biblical and theological identity. And it's something that we are encouraged to work interdependent of each other, but still grounded in unity.
Mae gennym ni o hyd fel yn yr oes a fi gyfle i helpu Crisnogion uh, mewn rhan eraill o'r byd trwy cymorth Crisnogol, trwy'r genhadaeth, trwy ECOM ac yn y blaen ac yn y blaen. Felly. Ond falle yn fwy na hynny, mae gynno, mae gynno ni le i ddysgu a gwrando a sylwi a gweld sut maen nhw'n gwneud pethau'n wahanol. Dw i'n cael y fraint o rannu be da ni yn yn eglwys leol i a be mae'r Annibynwyr yn ei wneud, ond yn yr un ffordd dw i hefyd yn clywed be sy'n digwydd mewn gwledydd eraill, sut maen nhw'n delio â gwahanol sefyllfaoedd a gwahanol amgylchiadau a cael rhannu a thrafod hynny, a thrwy hynny, mae'r holl beth yn cryfhau yr hyn dw i'n ei gredu. Wel, fi'n credu bod partneriaethau o fewn Cristnogaeth yn bwysig ar sawl lefel i ddweud y gwir. Um, rhywbeth syml fel rhannu adnoddau, does dim yr holl adnoddau ar gyfer cenhadaeth gan unrhyw un rhan o'r eglwys, mae rhannu um, yr adnoddau, ond hefyd um, mae'n yn dysgu ni nad oes gan pawb ddim o'r un gafel ar y gwir, ar y gwirionedd. Mae yna agweddau gwahanol, pobl sydd yn dod â perspektif gwahanol. Ie, yeah, dwi'n meddwl fod o'n chydig yn heriol pan mae da ni yn trio bod i gysylltiad hefo eglwysiau draws y byd a gweld y manteision o hynny. A dwi'n credu yn, yn wir am hynny ydy bod ni yn, er enghraifft efo um, dathliadau Madagascar, er enghraifft, da ni o'r newydd yn creu cysylltiadau um, eto hefo Madagascar yn mynd yn ôl o'r cenhadon cyntaf wrth gwrs. Ond rhannu adnoddau a cyd gerdded um, ydy pwyslais ECOM, dwi'n credu, a dyna lle da ni fel annibynwyr hefyd yn ymgeisio ato. A mae'r cyd-weithio'r partneriaethau yma. Neu da ni'n mynd yn eglwysi ynysig, da ni'n mynd yn eglwysi hunan-dybus, ac ar boen yn bywyd, da ni eisiau osgoi mynd yn eglwysi sydd yn credu mae ganddo ni yn unig mae'r gwirionedd uh, gan ddew drwy'r arglwydd Iesu Grist, mae'r gwirionedd llwyr lle. A hunan dybus ydy unrhyw eglwys sydd yn dweud, ganddo ni mae'r gwirionedd, does ganddo chi ddim gwirionedd.

Dydy o ddim o hyd yn rheidrwydd bod ni am cael strwythurau yr un fath, ond bod ni yn gwneud pethau mewn ffordd lle rydan ni yn unfrydol a lle rydan ni mewn partneriaeth. A mae hwnna'n deillio, dwi'n credu, o ddymuniad Crist. A pryd bynnag mae partneriaethau lleol yn digwydd efo Cristnogion a mae'n gweithio mewn nifer enfawr o feysydd,

Mae rhwydwaith dirgel Duw yn cydio pob dyn byw, cymod a chyflawn we, my fi, ty di, e fe. Nawr, mae cyfrinach rhywbeth fanna, da Waldo, yn dos e? Mae'n bwysig, peth pwysig iawn i ni fel annibynwyr, sydd gyda llaw wedi camddehongli beth yw bod yn annibynnol. Nid bod yn unig ydy bod yn annibynnol, nid bod yn breifet ydy bod yn annibynnol, ond bod mewn perthynas.
Mi rydw i'n credu yn gryf ym mhwysigrwydd yr eglwys leol, dwi'n annibynnwr i'r carn, ond fe allwn ni fod yn cloi yn hunain i mewn cell o fod yn rhy annibynnol yn hagwedd fel eglwysi ac fel unigolion. Dwi'n credu fod i'n golled os ydw i'n credu mai dim ond ymwneud â'r eglwys leol rwy'n ei wneud.
Corff sydd yn agos iawn atom ni ydy cenhadaeth, y genhadaeth fyd eang, gyngor y genhadaeth fyd eang ECWM chwedl ninnau. sydd yna yn dwy i ni, deulu o 32 o eglwysi. Um, nifer helaeth ohonyn nhw yn yr hen faes genhadol, yn, yn y môr tawel, ac, ac yn Asia, ac yn y Caribi.
Dwi'n un o ymddiriedolwyr um, ECWM um, yn eistedd ar y bwrdd ac yn gyfrifol am um, rheoli a llywodraethu, bod yn rhan o lywodraeth ECWM. Um, a mae hynny'n yn gyfrifoldeb mawr, um, ond hefyd mae'n fraint ac yn llawenydd i ddweud y gwir i gwrdd â pobl sydd o gwmpas y bwrdd, rhyw bymtheg ohono ni, sydd yn dod o, o ar draws y byd, um, fel uh, rhyw regis ar draws y glob.
Dwi wedi cael llawer iawn o brofiadau personol o fod yr rhan o waith ECOM. Um, dwi wedi bod yn lwcus iawn dros y blynyddoedd um, ac yn ifanc iawn dwi'n cofio cael mynd pan o'n i yn 18 um, ar y rhaglen cyntaf, rhaglen i bobl ifanc i fynd draw i Canada i weithio mewn camp a cofio mynd hefo bobl um, gwahanol iawn dros y byd, cael profiadau anhygoel a dod yn ôl adra i eglwys noddfa yn Gynarfon lle o'n i'n aelod, llawn brwdfrydedd, llawn excitement ac eisiau deud wrth pawb am y gymuned grisnogol newydd yma. Ond dwi'n meddwl na un peth wnaeth newid y mywyd i oedd cael mynd a bod y rhan o rhaglen Training and Mission, Tim, A o'n i'n 21 oed yn yn mynd o Gymru fach i India ac i Affrica. Yym, criw ohonyn ni yn ddeuddag, yym, yn gweithio, yn cenhadu, yn dysgu am genhadaeth, yn cyd-fyw, cyd-addoli, yym, yn mwynhau, yn chwerthin ac yn crio efo'n gilydd, yym, ac yn amser nath newid 'y mywyd i yn lân.
Pan o'n i allan ar training immission, hefo ECOM, lle roeddwn i yn India, er enghraifft, mewn gwasanaeth adeiladu eglwys newydd ac sefydlu eglwys newydd. A dyma na blant bach yn dod ata i a dweud faint o eglwysi ydych chi'n agor yng Nghymru bob wythnos. A oedd rhaid fi fod yn onas a dweud, wel, prin iawn yda ni yn agor eglwysi yng Nghymru, ond yn hytrach ydyn ni wedi cael nhw. Ac ymateb y plant adeg yna i mi oedd, wel 'dyn pam ydach chi'm yn rhannu y newyddion da hefo'ch pobl chi'ch hunan? Ac yn yr adeg yna, yn y foment yna, o'n i'n teimlo galwad Duw i ddod yn ôl yng Nghymru a fynd i'r weinidogaeth. A dwi'n credu mi rydan ni'n y gorffennol wedi anfon cenhadwyr, ond drwy ECOM, Cyngor y Cenhadaeth Fyd-eang, mi rydan ni bellach yn rhannu adnoddau

Pray for one another.
Wel, be nelen ni dwedwch heb y berthynas hon? Lle rydyn ni'n cael wrth ymweld â'i gweithdai nhw ac a'i cynadleddau nhw ac a'i cymynfaoedd nhw, lle rydyn ni yn cael yn bwydo, i ni yn cael yn herio, mae'n gorwelion ni'n cael ei ymestyn, i ni yn gweld golygfeydd na dyn ni ddim yn cael ei gweld nhw o ddydd i ddydd. Y ninnau yr un modd yn cael rhannu â nhw, a hwythau yn gwerthfawrogi'n cyfraniad ni a ninnau eu cyfraniad nhw. Nawr, os soniwch chi nawr am unrhyw Gristnogaeth nad yw e'n ei dim byd â phartneriaethau hyn neu'u tebyg nhw mewn enwadau eraill, wel, rhyw Gristnogaeth fach dila iawn yw honno, siŵr. So I think for the local people in the local chapels here in, in Wales,

Yng Nghymru, i ni mewn perthynas, drwy gyrff fel cytun. O, dyw cytun ddim yn neud dim i ni, meddai rhyw bobl. Ie, restrwch chi beth mae cytun ddim yn neud i ni. A mae hwnna'n gwestiwn arall.
Erbyn hyn, wrth gwrs, da ni'n gweithio gyda gasiantaethau sydd yn grisnogol. Mae rheiny'n gwneud gwaith aruthrol efo clodion, efo bobl sydd yn gaeth i gyffuria, a bobl sy'n canolbwyntio ar ddigartrefedd a thlodi. A mae gweld Crisnogion yn gweithio'n y meysydd yna rhyfeddol ac yn ym mhrofiad i gweithio hefo ffoduriaid ac esbylloches. mae'r dystiolaeth Gristnogol uh, yn aruthrol. Ond erbyn hyn, da ni'n gweithio yn aml iawn hefyd efo bobl eraill o gredoa eraill, yn agos iawn iawn efo'r gymuned fwslemaidd, uh, unwaith eto mae yna themau cyffredin yno. A pam mae, er enghraifft, terfysgwyr yn gredu gweitha, pan mae bobl yn gwahanu, mae'r cariad a'r cyfeillgarwch yna a'r gwasanaeth yna yn ychwanegu rhywbeth rhyfeddol at yn profiad dynol ni.
Wel, o fewn cymorth Cresnogol oedd partneriaethau yn gwbl hanfodol. Um, um, gath cymorth Cresnogol o'r dachreadau Um, I argyhoeddi mae gweithio ochr yn ochr â pobl lleol oedd yr unig ffordd i weithio. Nid mater o mynd i fewn i sefyllfa oedd yn gwbl ddiarth i bobl o, o Brydain a esgus bod gyda ni atebion, ond gweithio gyda partneriaid lleol oedd yn gwybod beth oedd y problemau oedd yn gwybod um, sut oedd ffordd orau i fynd ynglyn â'r problemau hynny. Wel, dwi, dwi wastad yn dweud, beth bynnag i ni'n neud dros eraill, codi arian i gymorth grisnogol yn gyrchu um, ar yr achosion, mae peth bynnag i ni'n rhoi o'n hunain neu o'n harian, fe, i ni'n elwa, ni sydd yn elwa, ni'n cael mwy yn ôl. wrth fod yn rhan o rhywbeth, rhywbeth sydd yn, yn bwysig, rhywbeth sydd yn, yn arwen at dynoliaeth llawn dwf um, ac trwy hynny yn gogoneddu Dyw.
Cyn ddiweddar, dwi wedi gwneud tipyn a chymundeb eglwysi diwygiedig y byd. Erbyn hyn, mae'r cymundeb yn cynnwys rhyw 223 o wahanol eglwysi Protestannedd, hynny mewn rhyw 110 o wledydd, ac yn cynrychioli rhyw gan miliwn o Gristnogion Protestannedd. Os dwi'n cofio'n iawn, dyma yr ail gorff Cristnogol mwya' ar ôl yr Eglwys Gatholig a'r Eglwys Uniongred. Dan ni'n cael cyfle i godi yr anawsterau, falle, y ffiniau sy'n bodoli rhwng gwahanol eglwysi, eu trafod nhw, a dod i ddeall yn gilydd yn well.
Perthynas y dylen ni sôn amdani di, wrth gwrs, fel annibynnwr, ac fel annibynwyr yw'r berthynas honno sydd rhyngom ni ag eglwysi annibynnol arall ledled y byd. Mae yna gymdeithas annibynwyr y byd, cymdeithas ryngwladol wrth gwrs, a ninnau'n aelodau ohoni hi ers tro byd. Flwyddyn nesaf nawr, fe fydd yna ddathlu 400 mlynedd glaniad y tade pererin yn ar lannau America, ac fe fydd hynny'n cymryd lle nepell o Plymouth yn Massachusetts wrth gwrs, a chyfle Bryd hynny, i Annibynwyr o Gymru ymuno ag Annibynwyr o wledydd eraill y byd i, i nodi'r achlysur arbennig hwnnw o fenter yn, yn tadau ni mewn ffydd.
Wel, wrth deithio a gweithio gyda Cymorth Cresnogol mewn gwahanol fannau, uh, mae'n ffydd i yn, yn, yn sicr wedi cael i gryfhau, ond hefyd wedi cael ei herio mwy nag unwaith. Um, ond wy'n credu mae un o'r pethau um, mwya um, ysbrydoledig yw gweld sut mae pobl o ffydd yn gallu mynd i'r afel a sefyllfaoedd sydd wrth edrych arnyn nhw o'r tu allan yn, yn, yn ddangos yn gwbl uh, amhosibl i'w, i'w trawsnewid. sefyllfaoedd o dlodi mawr, sefyllfaoedd o, o dyndra pherigl mawr, eto maen nhw'n dewis bod yn obeithiol. A mae hynny wedi bod yn help i fi ddeall, er enghraifft, ystyr yr atgyfodiad. Um, a gweld pan oedd disgyblion Iesu yn edrych ar, wel, y diwedd, nad oedd na ddim byd pellach at ddigwydd ar ôl y croeshoeliad. y ffaith um, oedd yn llethu popeth oedd bod Iesu wedi marw. Um, ac eto, um, roedd yna rhywbeth tu hwnt i hynny. A gweld yr hyn sydd tu hwnt i'r presennol, tu hwnt i'r um, pethau fel maen nhw, um, a gweld pethau fel allan o fod, a bod Dyw um, yn rhan o'r ymdrech yna.
Un o'n problemau mawr ni ydy'n bod ni mewn rhigolau a da ni'n cael ein anodd iawn i wynebu newidiadau ac i ddiwygio ac i wneud pethau mewn ffyrdd gwahanol. Ond uh, mae gwrando ar grisnogion o wledydd eraill a sylwi ar beth maen nhw'n wneud. Allwch chi mai roi o'n union fel y gymau o'n India yn yn heglwysi ni, ond mae yna awgrymiadau yna i chi a ffyrdd i chi ddatblygu eich ffordd o wneud pethau. Mae eisiau ni wrando ar Gristnogion o fannau eraill. Os ga i roi un enghraifft, i mi fel Annibynwr, mae'r cysyniad o gael merched fel gweinidogion, diaconied, ysgrifenyddion eglwys, yn rhywbeth dwi wedi cael yn magu ynddo fe, dydw i ddim yn meddwl dim am y peth fel y dylai fod, ond nid felly mae ar draws y byd, ac mae'n hawdd iawn i rywun fel fi ddweud, o dyma'r ffordd y ddylech chi fod yn mynd, a gwneud hynny heb ddeall y cyd-destun, heb ddeall y traddodiad y mae'r eglwysi eraill yn byw ynddo fe, a'r aelodau yn gorfod ei wynebu wrth frwydro i gael y math yna o beth.
Yn aml iawn mae'r byd cyhoeddus yn meddwl dylen nhw ddim ymwneud â ni fel cymunedau ffydd ac fel Cresnogion, oherwydd falle bod nhw'n tybio bod rhai o'n gwerthoedd ni uh, ddim yn gydnaws efo dyheadau nhw, er enghraifft efo cydraddoldeb. Ond yn buan iawn maen nhw'n gorfod canfod er bod gyda ni weithiau ddelweddau a chredoau ynglyn â ffordd mae bobl yn byw mewn teulu er enghraifft. Dydy hynna ddim yn rhwystro ni rhag gweithio hefo bobl sydd yn dymuno gwneud da a gwneud daioni. Ac yn aml iawn mae hwnna yn gyfrwng cynhadu y gwbl eithriadol. Does dim rhaid i chi fod yn broselyteiddio yn y prosesau hynny. Ond mae pobl yn gwybod yn iawn bod gennych chi werthoedd, bod gennych chi atebolrwydd i rhywbeth am genach nag e- egwyddorion i, i, i arglwyd a chi'n ei addoli. Ac yn aml iawn mae'r byd cyhoeddus yn dirnad hynny ac yn ei weld o. Dim o hyd yn ei ddeall o, ond yn aml iawn yn ei werthfawrogi fo. Be ydy'n hymateb ni fel Cristnogion i'r hyn yr ydyn ni'n ei weld o'n cwmpas ni? Be fysa Iesu eisiau ni wneud yn y sefyllfa yna? Ac be ydy rôl Cristnogion heddiw ar draws y byd i ymateb i bethau fel tlodi, ond yn fwy na hynny i newid hinsawdd hefyd? Oherwydd pan 'da ni'n meddwl am deulu EQM, Mae newid hinsawdd yn effeithio ar fwy o aelodau ECOM na'm byd arall, yn ogystal â thlodi hefyd. Ac mae bod yn rhan o OTIM wedi agor yn llygad i ac wedi i'n helpu i fynd i'r weinidogaeth hefyd, wedi wedi ateb yng ngalwad i mewn ffordd, mod i yn mynd i fod ysgwydd a'n ysgwydd hefo yn ffrindiau ar draws y byd a bod ni i gyd gerdded fel Cristnogion a disgyblion i'r Arglwydd Iesu Grist.
Y Duw sydd wedi addo, creu deiar newydd a nefoedd newydd. A mae gweld pobl mewn amgylchiadau gwahanol iawn i'n amgylchiadau ni, yn credu hynny a phob peth sydd ynddyn nhw, um, a, a hynny'n ei gwneud nhw'n bobl llawen, yn bobl um, sydd yn barod i herio i sefyllfa a'i gwrtdroi e. Dyn nhw ddim wastad yn llwyddo, ond maen nhw'n dal ati.
A dwi'n meddwl yn wir, yn Gymru erbyn heddiw, da ni wedi colli golwg braidd ar um, y llun mwy sydd yna. Dwi'n meddwl bod ni'n edrych um, i fewn gormod erbyn hyn. Da ni yn rhan o'r eglwys fyd eang. Mae gennym ni frodydd a chwiorydd dramor mewn gwledydd pell i ffwrdd sy'n addoli yr un Duw yn union. A drwy'r partneriaethau yma, mae gennym ni gyfle, cyfle i fod yn rhan o hynny, i bontio efo eglwysi dros y môr, i dderbyn pobl, i rannu pobl, ac yn wir, dwi'n meddwl bod o fyny i ni i edrych ar y cyfleoedd sydd yna. Da ni'n colli cyfle wrth beidio anfon yn pobl ifanc i'r rhaglenni yma. Felly dwi'n meddwl dylen ni gymryd y cyfle yna, cymryd y cyfle i barhau i gefnogi, i barhau i ddangos diddordeb, um, ond yn fwy na dim i beidio colli'r cyfle, y cyfle gwych yna da ni'n gael fel eglwysi yma yng Nghymru.